Bore da pawb. Pawb sy'n ar YouTube. Helo, helo.

Ok. Fel arfer, cyn ni'n dechrau, neud siwr mae bach o dŵr gyda chi. Ok, rhoi o'r ochr. Neud siwr mae digon o lle. Mae bach o mess da fi heddi so fi wedi symud popeth mas y ffordd a wna i sorto fe wedyn, ma hwnna'n fine. Uh, gwisgo rhywbeth yn addas, oce. Okay. Just mynd i checo, mae Facebook arno. Uh, di ma fe, oce. Okay. Bore da, oh! Plan heddi, Fit yn pump, ok, so falle chi wedi gwneud o blaen gyda ni, maybe you've done it before with us, falle chi heb, maybe you haven't, ni'n mynd i wneud pump gweithgaredd, gweithio am munud, we're going to do five exercises and work for a minute with a little break, ok, yn y canol. Um, ni'n mynd i twymo lan a cwlo lawr, ok, mae popeth ar tudalen Facebook, YouTube a hefyd ni ar Microsoft Teams os mae'r plant yn gweithio trwyddo hwnna. Ok. Ni wedi newid y sesiynau, so ni wedi gwneud cwpl o thnosau nawr, we've done a couple of weeks, so we're changing it a bit i wneud yn eitha gyffroes, i make it quite exciting. So, tro ma, fi wedi gwneud syniad i wneud sesiwn yn biti anifeiliaid, animal session. Mae lot o pobl yn hoffi anifeiliaid, loads of people like Yn anaml, so we're gonna give it a go. Falle chi'n gallu gweld Phil? Should we Phil? He's on his perch, quite literally. So ni'n mynd i wneud bach o twym o lan. Gobeithio lled o pawb. A fi'n gwybod, ti'n gweud, Steph, pam ti'n gwisgo cot? Wel, achos ni'n neud sesiwn anifeiliaid, oh! Yes! Keith! Keith y cath! So mae cath yn cael day off, so mae Keith ma i gweithio achos sesiwn anifeiliad yw e, okay? So yr un gynta, jyst i dechrau twymo lan, Mae yna gair fi angen tseco. Mwydyn? Neu prif gynwraig? Genwair, sori, o'n i ddim yn cweit siwr. We're gonna worm. A fel 'na, ni jyst mynd i cerdded rownd a shiglo popeth mas, achos fi'n gwybod unrhyw beth chi moyn. Fi'n gwybod mae Rhyd, Rhyds a Steve wedi bod yn gweithio chi'n galed, so shiglo popeth mas. Falle chi'n mynd i wneud un ochr i'r ochr, Falle mae breichiau chi'n mynd rwan, neu cilchiau, mynd nawr ffo arall. Oce, okay, jyst siglo breichiau mas, a sgwyddau. Jyst wneud rhywbeth chi moyn. Os ti'n teimlo, ww, falle mae rhywbeth yn deud neu dim, jyst siglo fe mas. Oce, okay? o, falle chi moyn rhoi bach o bwyd i'r ciwiau ar to. Oce, okay?

Plygu pengliniau, oce, okay, jyst plygu nhw'n bach, a jyst cerdded rownd. Cerdded rownd, jyst fel QR, ti'n wedi weld QR, you've seen the chicken. Mae'n cerdded fel, they've got like an attitude, yn fe? Cerdded rownd. Cofio, plygu pengliniau, bach mwy o plygu, lan a lawr. Falle, there's their wings mewn, okay? Just troi hwnna lan, cyfiar. Ni'n teimlo mewn coesau fi, achos ni'n neud squat, basically, ydyn ni. Ni'n mynd lawr, ni'n plygu lawr. Lawr y fynd. Oce, okay, fi moyn chi meddwl nawr, but there is a cat near. Oce, okay, mae cath ar y gael. So ni'n dechrau mynd i fflapo bach mwy. O, o, o, mae ciw iar. Oce, okay, a stop, good. Siglo hwnna fas. Yr un nesa, ni'n mynd i fflapio. Falle fel y cywiar, oce? Okay? Chickens can't fly, ond ni'n mynd i wneud flaps mawr, oce? Okay? So ni'n mynd mas a lawr. Mas a lawr. Falle chi wedi mynd, wedi bod i'r traff, ti'n gweld y seagulls lawr na? Wch, wings fel un, fflapio. Lan a lawr. Hwn yn dach llosgi. A wedyn, dechrau cerdded. Ti'n gwybod pa nhw moyn sglodion? Ti'n gwybod nhw'n chips yn eisa walking towards you fel hyn? That's what they do. Little bit quicker. Carw'r pengliniau mynd lan a lawr, trend yr off y llawr. Knees are coming up and down. Cael rest, carw'r flapper. Stop the flapping. Keep the legs going. Wedyn, ydy pawb wedi weld y seagulls pan nhw ar y, wel, ar y graswell o'n y gras, a nhw'n dechrau wneud e fel hyn? Quick, quick, quick, symud y trad! Quick feet! Maen nhw'n neud hwnna, ti'n gwybod pam? They want the worms to come out the floor when it's wet. Thinking it's rain. Top tip fanna. Ah, relax, oce. Okay. Pawb i cael bach o dŵr. A na i siarad trwyddo be ni'n mynd i wneud. Mm. Oce. Okay. Yr un cynta yw bear crawl, ok? Cropio fel arth. Ni'n mynd lawr, gobeithio pawb allu weld, a'r trad a dwylo. So, pengliniau'n dod lan, a ni'n symud. Nôl am lan. Ok? Dim lot o lle gyda fi fan hyn, ond fi jyst mynd nôl. Tri. Ok, trio cadw cefn yn syth. Don't stick your bum up in the air, cadw e lawr. A hwnna'n bear crawl. Un. So, snake stretch. Ymestyn neidr, ok? So fi'n mynd lawr, a'r bola fi. O! Dwylo ar bwys y corff. O ne, mae'n gallu weld fi. O, na i ni fel hyn. Dwylo fi ar bwys y corff. A just slow a gentle lan. Fel neidr. A nôl. Okay. Na i wneud ei smath pawb o Facebook. Dwylo fi ar bwys y corff. A slow, just push o lan. So ni'n raso hwn. Fel hyn, okay? That's not a race, we're not going flat out, nice and slow, jyst i twymo cefn, a mae'n mynd ochr ma. Ok, lawr, push bach, gentle yw e. Ok, good. So ni'n gweithio'r cefn, cael nice stretch bach. Y giraffe. Tro ma, ni'n mynd ar tippy toes ni. Ok, a ni'n stretch reit lan. Fi, da fi problem fan hyn. Mae'r to yma. A ni'n mynd i stretcho reit lan fel giraff. OK? Ni'n mynd i cadw symud. Cadw stretcho. Reit lan. Stretch, stretch, stretch. Cofia, bydd ni'n gweithio am 30 eiliad a wedyn cael rest, OK? So hwnna'r giraff. Ni'n mynd really dal.

Fel na. A ni'n caru yr hyn mewn 30 eiliad. So ni ddim yn mynd reit lawr fel squat, just jumps bach. Diolch chi weld? Just plygu tipyn bach. Lan i chi, os ni moyn cadw dwylo fel hyn. Edrych fel kangaroo. 30 eiliad. A wedyn, yr un ola sy'n really tough, Ciciau asyn, donkey kicks. Dwylo ar y llawr. Pawb yn gallu weld. Penol fi lan, pengliniau off y llawr. A ni'n just neud kicks bach. Okay? Ond am 30 eiliad, rest bach 30 eiliad to. Bydd hwnna'n tuff. Okay? Oh, trusty iPad. Other timers are available.

Good. Cofia, paid gadw pengliniau touch o llaw. Don't let your knees touch the floor. Mae'n mynd at fan hyn. Dau, tri. Dau, tri, nôl. Cadw cef yn dyn ôl. Symud rhan o gwmpas. O! Anghofus i gweud, os ti'n neud sŵn fel yr anifail, bonus points. Okay? Beth mae bears yn swnio fel? Neud y sŵn fel yna. Fi'n credu... Bach o ro, ynddo fe? Pan barod? Off a ni! Good. Pa gan o pengliniau touch o llawr? Scar o symud. Mae hwn yn Gweithio'r coesau, cefn, breichiau. Da iawn. Cadw fe'n deg eiliad. Tri. Oh, that wasn't even a beer sound, that was just me. Okay. Uh, ymestyn neidr, lawr, Dwylo ar bwys y corff, slow push lan. Anadlu, nôl lawr. Coesyn, just chillo mas ar y cefn, oce? Okay? A nôl. Sŵn yn eidir. Neu sss. Neu trio cwbl. Oce. Okay. Nice and slow. A lawr and down.

Da iawn. Na i wneud e at y cam o'r tro yma. Falle bydd Keith bach yn ofnus achos i'n neud yn neud yna. Good. Cofia, stretch bach yn adlu. Just symud o gwmpas bach. Just teimlo sy'n mwyn teimlo fel. OK. A nôl lawr. Alan, siwmai pawb. O! Neis. Cadw nadlu. Nôl lawr. Yn elyn, yn plygu pan ni'n mynd nôl lawr. Elbows bending when we go down. Not straight, straight, just nice. Good. Good. Da iawn chi. Giraffe nesa. So ni moyn stretcho lan, right to the top. Tippy toe stretch. Os chi moyn, chi'n gallu gwneud dwylo fel un, fel chi'n bita pethau gwyrdd ar y coeden, okay? leaves neu plantain, sa'n siŵr beth mae'r grass yn bita. Os chi'n gwybod, hela neges mewn i ni. What do giraffes eat? Sa'n siŵr. Reit te, lan â ni. Tippy toes, stretch o lan. Fi goffa mynd o dan y to. Cadw stretch o on your tippy toes. A wedyn, so chi'n gallu gweld, ond fi'n neud y symudiadau fel hyn i bita'r top. Stretch the arms right to the top. What sound do giraffes make? Dim clyw! Fi'n mynd i mynd am... Fel na, ie. Yeah. Fi'n jyst meddwl, bita'r plank. Ie, yeah, na ni, that's what sound they make. Un deg tri eiliad. Cofio nadlu, hwn just stretch bach nice. Neud yr ab giraffe, a wedyn kangaroo jumps a donkey kicks bach mwy i cael y calon gwitho. Lan yn ni! Oh, stretch, stretch. Neud yr top. Cofio neud y sŵn. Achos ni'n bita, stretch o fe mas. Stretch of a mas, good. Cadw yn adlu, trwy trwy'n. Mas trwy ceg. Da iawn. Pump eiliad. Da iawn, good. Siglo fe mas, cwyd bach o dŵr. Be ti wedi newid fan hyn? Dress between the set? Wel... Mae'n bach extra ar y rest, Annie. Kangaroo jumps, ni'n plygu lawr bach, dwylo mas, a ni'n just neud jumps bach. Os ti moyn mynd o gwmpas, if you want to go around the room, just neud siwr, ti ddim yn bwmpo mewn i neb, oce? Okay? Pawb yn barod? Kangaroo. Beth yw'r sound mae kangaroos yn neud? Dim clyw. Fi'n mynd i mynd am... Ah! OK. Bonus points os ti'n neud y sŵn. Oh. Plygu pengliniau. Caru'r cefn syth. Dwylo mas. Just fel kangaroo yn neud. Os nhw'n bita fel maen nhw. Good. Da iawn. Rest bach, fi'n mynd i cael bach dŵr. Siw mae Phil. Good boy Phil. O, pa i dangos y Keith i Phil yna, hwnna pam i ffordd yna. Phil yn gwybod. OK. Jumps bach, jumps bach, jumps bach. Gweithio coesau. Os ti'n gallu gwneud nhw'n gyflym, go for it. Co on then. 30 eiliad, pwytho galed i fi. Jump bach. Kangaroo Jack, yn credu ffilm hwnna? Caru jump, caru neidio, keep jumping, little jumps. Bend the knees. Little jumps. O, oh, cyrse! Teimlo fe nawr. Oce, okay. ni'n gyd yn gallu gwneud y sŵn nawr. Donkey kicks. Oedd hwnna'n good? Sa'n siŵr. Oce. Okay. 30 geiriad rest. Os ti angen bach o dŵr, bach o dŵr. Cofio, Dwylo ar y llawr yn fflat, a ni'n jyst off tra'n ni, pengliniau off y llawr, cic bach, cic bach. Hwn yn galed. Ww! Good, cadw hyn. Cics bach. I-o. I-o. Da iawn. Os ni'n gallu neud nhw'n uchel, wel am ffain. Mae hwn yn llosgi. Oho! Cics bach. I-a. I-a. I-a. O! Tri, dau, un. O! Quads fi ar dan. Oh my days. Keith, Keith yn mysio mas fan hyn. Ha ti, Phil. O, oh, un arall. Mae hwnna'n llosgi coesau fi fan hyn, y quads, oce? Okay? O, ni'n ôl. Da'n barod. Good. Cael o fynd. Cics bach. Hop. I o.

Ohh! Pawb lan! Pawb lan! Cerdd yn rownd! Shiglo! Shiglo! Ohh! Os ti angen bach o dŵr, cael bach o dŵr. O, oedd hwnna'n llosgi. Oedd hwnna'n llosgi. O, oh, good gwaith galed fyna, gyda'r anifeiliaid. O! Oh. Os mae angifa gyda chi, just cael ei weld yn oen o wedyn. Just rhoi cath neu os mae ffil, rhoi bach o seeds. Joio, oce, okay, siwgr y mas. Yr un gyntaf ni'n mynd i wneud yw stretch o'r quad, achos ni wedi bod gweithio fe. So, os ti'n gallu dala ar rhywbeth, ffil, neu os mae teulu o gwmpas, ni'n mynd i pigo'r uh, cos chwith. Oh, stretch gar o'r yna. Tynnu e bach, so ni'n gallu teimlo fe. Ooh. Just hold the legs, you can feel the stretch. A sopo droso. Pan ni'n neud stretches, cael gwared o toxins. Okay, so mae'r corff wedi bod gweithio'n galed, the body's been working hard. So nawr ni angen cwlo lawr, o, oh, a stretch off. Gyd o professionals, sports neu unrhyw un yn gwneud stretches. Maen nhw'n mynd mewn ti fewn, pildrod, rygbi, hoci, cael chat, a wedyn nhw'n ei stretches bach. Da iawn. Oce. Okay. Yr un nesa. Just dropo mewn i'r squat a lan slow bach. Slow bach. Slow bach, ok. Breichau mas o blaen, straight arms in front. Twists bach. Caro hips ni. Mynd at y camera. A ni'n just troi y corff. Ok. O! Cwpl nawr. Brech ar, brech ar lawr. Jyst mynd i anadu trwy troen a mynd lan, oce? Okay? Anadlu mas trwy'r ceg yn mynd lawr, a to. A unwaith to. OK, da iawn. Eto, os ti'n gallu gweld, gwaith galed. A fi jyst fe, fi'n mynd, sori. Sori Keith, chi'n mynd yn y wash. Um, Cofio nawr, mae sesiwn gyda Rhydian bore fory. Os ti heb weld sesiwn wrthos yma, mae rhywbeth wedi newid yn yr ystafell. Checo hwnna mas. Dilyn ni ar Facebook, Instagram, Twitter. A os ti'n hoffi pethau, rhoi like bach, neu uh, hela neges i ni. Ath ni'n cael cwpl o negeseuon trwy wythnos, um, fideos bach o pawb wneud y sesiynau. A ti'n pan fi'n gweithio adre, Fi'n lyfo weld pawb sy'n neud y sesiynau. Oce, a mae Keith yn edrych. Keith mor hapus. Keith y cath, joio mas draw. Oce te. Uh, bore fori, har awr i naw, gyda trids. Wel, a chi wythnos nesa. Tra pawb.